Li gelek deverên Kurdistanê jiyan û tenduristiya hemwelatiyan biya wateya bazara pizîşk û dermanfiroşên bêwijdan e. Gelek dermanfiroş hene ku îcazeyê xwe bi kirê didin. Bi dehan reportaj di medya de têne belavkirin di derbarê dermanê qaçax, dermanê sexte û dermanê bêsûd de. Derman jî wekû her tiştî zindî wexta ku dimire çêdibe gelo mirov kar bîne. Belê çare çi ye?

Ka werin em hev re temaşeyê sîstêma welatên xwedî ezmûna dûr û dirêj di dermanfiroşiyê de bikin. Li Swêd zêdetirî pênc sed sal e ku dermanxane hene. Roja îro têkilî di navbera pizîşk û dermanxaneyê de bi çi rengî ye? Raçiyet bi çi rengî têne nivîsandin û bi çi rengî têne serifkirin? Dermanxane dikare çi xizmetguzariyan ji bilî dermanan pêşkêş bike? Eger derman li mal dimire çi lê tê û eger li dermanxaneyê derman bimire Çi jê dikin? Ev pirs û çend pirsê din li vê sentroma hane dermanxaneyek hê xwedî wê kurd in em bi hev re rûnak bikin. Piştî ku monopola Swêdê li ser dermanfiroşiyê nema, gelek kes bûne xwedî dermanxane. Seîd Agayî û gelawêj Abdulazade ku ji Rojhilatê Kurdistanê ne, niha xwedî dermanxaneya Hallonbergen in li şaredariya Sundbyberg ya Stokholmê. Seîd û gelawêj ne bi tena xwe li vê dermanxaneyê kar dikin, bi wan re sê çar karmendên din jî hene. Li du sal lewe pêşewe ew kesk e monopol li ser apûtêkê hilgîra, yanî

Dermanfiroş, Ew jî li zanîngehê dixwîne lê tenê sê salan, ew dikare dermanan têkel bike û dermanê bi raçêt bifiroşe. Dermanfiroşê dermanên bê raçêt, Ew kesê ku tenê sal û nîvekê xwendinê dike. Li gor qanûna Swêdê, tenê dermannas dikare serê sibê dergehê dermanxaneyê veke. Hîç darûxaneyek heqî niye derkeyî bikatewe bebe weke yek dana kesek ke beşî resepteke Fa yek dane farmasevt lê re nebêt. Yanî yek dane teknîkerê, keseke lê re îş deke heqî nê derkey de ew darûxaneyê bikatewe. Debê yek dane farmasevt hemîşe hebêt. Rojane agadariyên nû di derbarê dermanan de belav dibin, dermanên nû derdikevin û her wiha dermanên kevn di bin navên nû de derdikevin, pêwîst e karmendên dermanxaneyan herdem zanyariyên xwe nûtir bikin. Hemû perşonal, hemû karmendekan Debê hewl bidin ême wek ku sahebî êre hem kesekeş bo xoy hewl bida hemîşe zanyarî xoy berete ser. Êwe dizanin ke hemîşe dermanî taze dête wilat. Hemîşe tu zanim ştî dîke krêm dê her ştekî dîke dê xelkî ji bo xoy hem êsta destî awile ye be înternêt û be rozname û be kitêb û zanistî xelkî ji li serê ye. Zigele weş ême wek ku kes

ya yarmetî çatirî muşterî bidin. Ew yanî yekek li tiştekanî debe debe bikire. Wextê ku ewanê dên kontrol dikin lê kime sibe kir ew debe nûsrabe ke ew kesane yanî wanîn her hîçiyan nexin bêtewe. Di her dermanxaneyeke Swêdê de bi gelemperî sê beş hene. Yek, beşê dermanê biraçêt. Di hindir vî beşî de ji bilî dermanên di qutîkê xwe de cihê têkelkirina dermanan heye

Kaxezek werdegirim dê te dere ke em new jimareyê destem lê re be pele dey bînime we bo muşterî dey deme. Ewa ne beşî beraçêt bû. Hêndekî dîke ji man heye dermanî taybetî, xewa, dermanî morfîn û birek ştî girêng in ke nabê le dere bêt û li we re nebe. Dê dê re dê dê re de raman girto. Ewa ne hemû şewê qifil qifilî dekin û be kod dekire teva.

Dermanên di vî beşî de dabeşkirîne li gor coreya dermanan, dermanê serêşê û janê, dermanê şobê, tayê û kuxkê, dermanê nesaxî û parastina çerm, dermanên çav û guh û bêvilan, dermanê zarokan, vîtamînên cor bi cor û dermanên din. Karmendên vî beşî dikarin nesîhetan di warê wan dermanan de bidin. Herwiha Beşek ji va dermanan li benzînxane û supermarketan tê firotin. Sê, Di dermanxaneyan de gelek tiştê din jî têne firotin, hinek ji wan tiştan pêwendiyê bi tenduristiyê re heye, weke sabûn, şampo, macûnê didanan, hinekan jî pêwendiya yekser bi tenduristiyê re nîne, wek dermanên xweciwankirinê, benîşt û ayskrîm û gelek tiştên din. Ema detwayîn bo xwe man ji tî dîkej bêyên bifroşîn. Meselen êsta me ştî make-up man hê nawa ji xwe ciwan kirdinê. Ewa heftûyê pêşû bi man hat. Yanî bo we hîç pêşgiriyek pêşgiriyek man lê nakin em ştî bênîn bi xwe man bifiroşîn. Pêwîst nake hemû sed û penca û du apotêkeke hemû pêkewe bilan okey û bîfiroşin. Ême bi xwe man şitêk pê man waya Lew menteqey, lew gerekey xelk dawa dikin. Êsta lêre lew sentromê hîs kes niye ştî make-up û xwe ciwan kirdin bifroşe. Eme kutman ştî çake xelkî ji zoriyan pê xweş e. Ya wanê nînokiyan sûr û wane dikin. Ew şiman hê nawa bo xweman taybetî da ê xwemane. Belam ewane bibe nusxe. Ji bilî va her sê beşan Gelek dermanxaneyên Swêdê hinek xizmetguzariyê din jî pêşkêş dikin. Weke pîvana zexta xwînê ango tansiyon, taqîkirina hinek cûre hesasî û taqîkirina hinek nexweşiyên çerm. Ten dermanxaneyê me ke qet lewe pêş nebû ê me fişarî xwênîş endaz digrîn.

Pizîşk reçetan di kompûtera xwe de dinivîse û ew reçet diçe ji hemû dermanxaneyên Swêdê re. Û tenê pêwîst e tu nasnameya xwe nîşanî dermanxaneyê bidî û dermanê xwe wergirî. Û tu dikarî ji ber kesekî din ve jî reçetê serf bikî gava ku te wekaletname hebe. Sîstemî tazeyî dîkeyî lê reşk e, elbete zor jî taze nî ez du sê sal e damezrawa ke duktur nusxekanî xwe, reçetekanî xwe, Bi sîstemî data detwanê bi hemû hezar û du sed daruxane ke li Swîd heye bereyke. Yanî eto pêwîst nake yek dane ke qedîm li kaxiz de yan nûsî û deba pê dibe bo yeke pisî dermaneke diwegirî ew ew pêwîst nake. Her destî çar sal salgird mîlad a reqemî reqemî mîladî xwe baz dike.

Her li welatê li Ewropayê ewe dan dirawe ke hemû kes heta jin û mêrd heqeyan heye. To nezanî mêrdeke di dermanî çi di bekar denî ya jineke hero ege pey bi xwe pey xweş nebe yan mindalî min mesela da hejdeh sal serewetir e pey xweş nebizane em in em in daykî bim çi dermane geyne ew heqî xwe yetî ewe dewlet hemû ew welate okey deken û got delan heqî xwe yetî wa bike belam ege Hewiyey xwe ya kaxezek bûnûse ke em in dayikî min, birayî min ya xizmî min, zîranî min, em in ew kes em û em in nexweş im li malê min natwanim dermanekem bênim dê bo daroxaneyî dibê xweşî bizanîn bo xwe çi ye li datayî deyî nûsîn li sîstemî kompîûter dibê bizanîn rojek ege pirsîyane û ew Kesa kutiye ew dermane a min nem kuto bom bêne ew xelatan dawa bitwanin yanî lêpirsîne wa hemîşe dibe ew îmkan îmkane boy heye. Ku yek ji dermanên reçeteyê li dermanxaneyê tune be, dermanxane di hindir bîst û çar saetan de peyda dike. Bîst û çar saet tûl dikeşe. Bi bîst û çar saet dermanên tune boy bê. Gava ku mirov diçe dermanxaneyê, jimareya sirê werdigire, nasnameya xwe nîşan dide û dermanfiroş şêweyê bikaranîna wî dermanî zelal dike. Kaxezeke taybet li ser her dermanekî dide, navê xwediyê dermên, navê dermanfiroş, çawa bi kar tê û nirxê dermên li ser nivîsî ye. Ew ke dibê nêwî keseke û nêwî dermaneke û hemû ştekî diyê de hebê, lew dezgayî dête derê.

Ema heqman niye derman bifroşin ke kemtir li sê mang temenî mabe. Sê mang sê mang debê hetman hebê dana heq dinê to bîfroşî. Hinek cure derman hene ku xwediyê wan pir pîr in yan jî hişê wan kêm in û nayê bîra wan bê rojê çend hevan û çend caran dê bixwe, fabrîk ji wan re dermanê wan dabeş dike. Yeah okay. Ade bira. Yeah. Yeah.

Ewane bi post lew şoneyê re bo mendin lew lew lew şoneyê. Li Stockholm du cîgeh heye ke wey dekin. Li li merkezêk re bo Amedê. Eger dermanê bi re çêt, çiqasî biha be yan jî pêwîstiya nisax bi gelek dermanan hebe, di hindir salekê de tenê mirov deh hezar û du sed krona dide. Yê zêde dewlet dide. Kompanyayên dermanan, Gava ku dermanekî peyda dikin, mafê wan heye ku bi tena xwe wî dermanî çêbikin, lê piştî pênc salan her kompanyayek dikare hevrikiyê bike û heman derman bi navekî din û nirxekî erzantir çêbike. Dermanên bi heman naverokê û nirxên cur bi cur gelek in. Wek nimûne. Hebê serêşê parasîtemol, alvîdon, pamol û panodîl yek naverok e lê nirxa wan ne wek hev in. Di vir de girîng e dermanfiroş dermanê erzan pêşniyaz bike. Yanî hemû kes feqîr û dewlemend lê re êsta wsal ziyadiyan kirdo belam ştekiyan danawo ke ta du hezar û du sed kron lewsal re derman dige kirî baqê key duayî bo duwazdeh mangan to dermaneke pare nadey belaş e. Ti gelê hên yek dû dermaneke wekû dermanî koxe û hindek dermanî cûe û hindek ştî ya we hewteş dane ye. Tena her tî dermanî dîke bo hemû kes feqîr û dewlemend duay ke dû hezar û dû sed kron dermanî kirî eger ew derman dû hezar û dû sed jî be dû mang de duwazdeh mangî dîke dermanekey belaş e. Eger ew dermanekey herzan bû meselen be heşt mangan dû hezar û dû sedekê pirkirdewe. Beqî beqî mangekê meselem çar mangekê duayî belaş werdigrê. Bele lê re ew sîstemeyan dana ke yanî hîs xelk zor tûşî muşkilî nabe gide nexweşî seyrî hebe dermanî muşkilî derman kirînî nabe. Beşekî esta ke xelk kemek narazîn ew ye ke dewlet ştekî dana we merkezekî dana we sentromekî dana we be navî TLV.

Bêyan hevê qîmet nexwar ewan e yanî hemû kontrol kirawin, hemû bi teqîk kirawin ewa ke sed dersed her yek derman e. Yanî ewa nîye ke bêyan hevê î herzantir bifroşin. Li wextê de lan dermaneke yek eserî heye û yek bo yek şit baş e, bosî xelk dermanî girantir bikire. Carne hinek cure derman hene ku li hev nakin û nabê bi hev re bêne xwarin. Ji ber wê jî girîng e pizîşk ji nesaxan bipirse ka ew çi dermanî berê bikartînin yan jî hesasiya wan beramber çi dermanî heye. Gava ku pizîşk vê yekê ji bîr bike û dermanên neguncav binivîsîne, wê gavê dermannas dikare bibîne him bi ezmûna xwe

Hemû cureyên dermanan xwedî nasname ne. Eger jimareya heban di pakêtekê de kêm be yan jî ku şaştiyeke din hebe, mirov dikare di riya nasnameyê re bişopîne. Her wiha dermanên ku li dermanxaneyê têne amadekirin di hindir sal û nîvekê de mirov dikare lê vegere bê kî bû ew dermana dirist kiribû û çawa dirist kiribû. Sîstemê kontrol

Bi doktora we, bi xestexane we, bi dermanxane we, bi hemûyan hewl dadan ke hemîşe nexweş, hemîşe muşterî li sentrom be, li dereceyê ewil de be. Yanî takî û silametî û hemû ştekî wî li nezer bicîre di dereceyê ewil de. Ke doktor bi keyfî xwe yî hemû dermanek nenûse ke tu bilê min ewin pê xweş e, bo min binûse ya labot binûse.

Jigele wê weke bo nexweşî dike ew muşkila ger hate pê bo yekî dike ji neyete pêşê. Gelek cureyên derman in bêra çêt hene nabe dermanxane bifroşe kesên di bin hejdeh salan re. Hewl deden sale carek hemû hemû daruxaneyek ya tedadekî zor kontrol bikin. Dên de pirsin meselen dermanekanman çaw radegrîn ji gehên germ a sar de çaw ledikin. Meselen doyên ewro kaxizman bo hato kema û ji geheke nîkotîn difiroşîn.

Silametî û sekerhêt û emniyetî nexweş û xelik ragîre. Derman jî weke her tiştekî zindî emrê wî xelas dibe. Ji ber ku pizîşk dermanan ji bo sê mehan dinivîsînin û eger di hindir du mehan de jî bê firotin, pêwîst e bi kêmanî pênc meh ji emrê her dermanekî mabe. Hemû dermanekî ji emrekî emrekî heye. Ema ke derman dekirîn hemîşe debê çavî lekeyn. Qerardad man nusîwe degel ew şerîkane ke dermanyan lê dekirîn ya ew şerîkane qerardadên heye degel ew şûne ke bilawi dikenewe ke her dermanek bi peyve ke tu çendî bekar denî. Meselen sed dane hebe, sed dane hebê ke tu rojê yek daneyê bekar denî bo zextî dibê beşî sê meng deke sed dane heb.

Û gava ku derman li mal dimre, mirov dîsa ji dermanxaneyê re vedigerîne û ew jî di riya xwe re dişînine fabrîkê ji bo ku bişotînin. Dermanxane tu carî dermanê firotî venagerînin û gava ku vedigerînin jî ew derman ji nû ve nayê firotin. Be giştî ew înformaxûne dedire be xelkî. Ya min esta way lê re li xwe yê re dawe. Kampanyek kirawe, bilaw dekirêtewe be hemû xelk ke dermanê ke hetane li mal e. Bênin bîdenewe be darûxaneyê be derman. Dermanekan denê wew naylonekî taybetî heye, posekî taybetî ye ke diyar e derman çî têde ye. Bo yê ke ege hatin bo me yan hêne me bizanîn çi dermanekî têde ye. Hemû dermanek cigele derzî ke derzî nabê dêre hev êne ke derzî û şite hebe. Bo yê ke ew kesanê ke xerîk ew dermanane kode keno biyan ben biyan sotênin tûşî muşkîle bi xwe yan nebin dêreyê nayên. Battery, çû zanim zor kes dê ewanê ke cuyan girana battery ke yan lêre dekirin pê yan waya çunki lêre yan kirêwe bo êrê bêrnewe. Belam ew şer wer nagirne bo cegayek dîk. Dina hemû dermanek dêrê yan dabên dayan der bê ême. Kartonekî gewreman heye ême tê yan dabên. Xelik zor deyhênin yani ême hewtûyî dû sê dana kartonî gewra

Îcaze neyî dermane gele apotêkê yek eto ço derek muşterî ço dere û hate û to heqin nê werî girî werî nagirîne we. Bi xatirî we ke hîç to debe garantî bikey sed dersed ke ew dermane hîç muşkilekî nebo muşteriyeke ço te dere hîçî lê nekirdo. Demanê şi hîçî lê nekiribe belam her boyê ke Li yek sed hezar nefer yek nefer ştekî lew dermanê kiribe û keseke tûşî muşkilê bê û bîfiroşê ewa boye be hîç zor dermanî ke bi reçet firoşrawe to werî nagirê wa gelê re roşte derê. Refîqek man heye biraderek ewa ew karane dike dermanekan hemû lê re dike û têyan dayê. Hemû debesre hewtûy sê ta çwar daneyê awa bi re dikeyn.

Nemana monopola dewletê li ser dermanfiroşiyê gelek tiştên baş û xerab xwe re anîn. Dermanxane rengîntir bûn, xizmetguzarî zêdetir bûn, saetên vekirinê bîtir bûn û di hindir du salan de jî jimareya dermanxaneyan sî û çar prosent bilindtir bû. Û gelek kes dibêjin dermanxane ne tenê cihê çareserkirina nexweşiyan e, Ew cihê rêlêbirîna nexweşiyan e û ji ber wê jî pêwîst e jîngeha nav dermanxaneyê dilê mirovan bibijînê xwe. Heta sê sal û pêş ten welatî Swêçek li sê welatê dinyayê bû ke tê de monopol her berdewam bû li ser dermanxanekan û tenya hikûmet heqî hebû ke sahibî dermanxane bê.

Xelk rabkêşî yanî xelk xelk tergîb bin bo wê keştî xwe an we bînin. To ew ştanê ke to pê duaya ştî muhîm in beşekî li wane be ciwanî û be nûr û be ewştayan dekire ke toxteke ewan nebê xwe muşkile saz dibe. Birabûna monopolê re tiştên ne baş jî hatin. Yek ji wan ew e ku her derman û her dem li hemû dermanxaneyan peyda nabe. Dermanxane, wan dermanên ku zû têne firotin tînin. Nemana monopola dewletê li ser dermanfiroşiyê aliyê wîn xerab jî hene. Berê sîstemeke hevbeş di navbera hemû dermanxaneyan de hebû. Eger dermanek li dermanxaneyekê tine ba, me re dikarîbû bizanî we li kîjan dermanxaneyê ew dermana peyda dibê. Niha ew sîstema nema. Ev sîstêma hane başe ku me behs kirî, di şev û rojekê de li welatê me cîbicê nabe. Lê bi her hal parastina tenduristî û jiyana hemwelatiyan berpirsyariya dewletê ye.